Croeso i Swig Sydyn, Bragdy'r Beirdd. Bydd rei ohonoch chi wedi mynychu nosweithiau'r bragdy yng Nghanarfon ac yng Nghaerdydd ac wrth gwrs y nosweithiau yn yr Eisteddfod genedlaethol. Ac yng ngeiriau un o'r selogion, Annie Llun, bragdy'r beirdd lle mae'r brag yn agor drysa dychymyg i chi mhob tymor. O ryw dymor go rhyfedd sydd ohoni ar hyn o bryd, ac mae bragdy'r beirdd wedi gorfod addasu fel pob dim arall. Ond mae yna ambell fantais i hynny. Uh, heno, does dim rhaid i chi fynd allan i noson o bragdy, daw'r noson i chitha drwy gyfrwng eich ffôn neu'ch dyluniadur. Dyma bragdy'r beidd felly lle cewch chi fwynhau yn eich slipars neu'ch pyjamas heb neb yn sbio o dyna chi. Yn wir, gewch chi fynd yn cymando os da chi isio rhyngthoch chi a'ch pethau. Ond be sgynnon ni i chi heno drwy gyfrwng sgrin y bragdy? Wel, pump o gerddi gan chwech o feirdd. Swig sydyn go iawn felly, a, ond dyn ni'n mawr obeithio y bydd blas mwy ar yr arlwy, a, am ei bod hi'n fwriad gynnon ni i ddychwelyd yn rheolaidd at eich sgriniau tra bod y cyfyngiadau presennol yn parhau. Wel, y beirdd heno rhag ofn bod chi heb weld y posteri yn barod, ydy Gruffydd Eifion Owen, Caryl Bryn, Carwyn Ecli, Grug Muse ac yn perfformio ar y cyd Iwan Rhys a Manon Awst. Yn unol â'r arfer yn y nosweithiau eisteddfodol, da ni wedi rhoi testyn i feirdd y noson, a'r testyn hwnnw ydy drws. Felly, wrth i chi rando tu ôl i'ch drysa ar eich elwydydd hefo gwydred o beth bynnag sy'n cnesu'ch calon chi wrth law, mae'n bryd i ni daflud drysa'r bragdy yn llydan gorad a, a chychwyn hefo Gruffydd Eifion Owen, y bardd cynta'r noson. Prifardd Cadeiriog uh, Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd a Bardd Plant Cymru ar hyn o bryd. Er nad ydy o, wrth gwrs, yn gallu ymweld ag ysgolion ar hyn o bryd, mae wedi bod yn brysur iawn yn gosod her wythnosol uh, i blant Cymru. A os oes gennych chi blant a wnaethon licio sgwennu, cyfeiriwch nhw at, at Bardd Plant Cymru. A mae rhai o'r heriau wythnosol wedi bod yn digon diddorol, mae'n debyg. Uh, un, ar y cyd hefo Cymdeithas Beldroed Cymru wedi uh, gofyn i'r plant i sgwennu geiriau oedd yn addas i'w jantio mewn cae peldroed. Hmm. Mae Griff hefyd uh, wedi bod yn brysur iawn yn cyfrannu at uh, tudalen Facebook S4C Comedy uh, yn cyfrannu uh, dyddiadur ar-lein, Apocalypse Griff, ac hefyd sitcom, Dadra. Ond be tybed sgynno fo i gyfrannu ni heno fa ar y testyn drws?
Dwi'n meddwl mae'r mae hen gyfnod yma yn uh, yn annog i feirdd uh, ymatab uh, yn ddwys ac o ddifri i'r uh, cyfnod tywyll iawn yn yr hanes ni. Yn anffodus, rhyw fardd digon gwamal a dwl ydw i, felly sgyn i'n byd i gynnig ond mochyndra, budreddi a, a thwpra cyffredinol. Um, yr unig beth uh, dwi wedi sylwi ydy, mae'n ma, rhyfedd y pethau mae rhywun yn hiraethu amdano fo yn ystod y cyfnod yma. A dwi wedi syni yn arw iawn be, um, am, yr hyn sydd wedi bod yn, um, yn codi hiraeth arna, arna i, lle. Efo pawb yn aros adran golchi dwylo wrth y sinc, mae'n gyfnod hes byr sawl a fyn ymroi yn iawn i'w priod ginc. I'r rhai ohonoch sy'n cael eich cics, tu hwnt i furiau'r tŷ, fel Ron Davies a Llyr Gwyn Lewis, mae hwn yn gyfnod eitha du. Does gan dogars dinas dinlla nunlla i ddogio erbyn hyn. Mae'n rhaid i'r tacla aros adra nes daw eto haul ar fryn. Dydy nhwtha'r godi nebwyr yn methu picio, picio ei travel lodge i anilysu llwon priodas a chael cyfathrach rhywiol dodge. Ac er na fu mi rioed yn ddogiwr, nac yn fwy am gael affair, mae gen i ginc bach budur sy'n peri cwilydd hyd fy mêr. achos cyn dyfod dyddiau'r lockdown, ro'n i'n hoffi treulio fy sadyrna yn gwneud rhywbeth sydd yn bendant am ddieithrio lot o'n ffrindiau, sef ymweld a thai boddigions, o Sir Fynwy i Ben Llŷn, Castell Penrhyn, Gerddi Dyffryn, dwi'n eu caru nhw bob un. Och, mae hiraeth mawr a chreulon am holl blastai Cymru fach, a'u moethusrwydd gogoneddus sy'n nodweddu chwaeth y crach. O'r borderi twt Edwardaidd, i'r papur wal o sidan bryd, i'r bensaernïaeth neo-gothig, dwi'n eu bymio nhw i gyd. Dwi'm yn gwybod o le doth o, na pryd ddatblygais rasiwn chwinc, ond dwi'n crwydro'r gerddi efo semi tra'n edmygu'r rhosod pinc. Dwi'n gallu clywed fy hynafiaid oll yn sbinio yn ei bedd, a finna'n glyfeirio fel rhyw byrfat dros pob piano, lamp a sedd. Pob lle tân sy'n werth miliynau, pob un murlun ar y to, pob gwely lle bydd Cwîn Victoria wrthi'n taro rhech rhyw dro. Mae'r llyfrgelloedd yn orgasmic. Ystafelloedd gwely'n hirt o goeth. A phan welaf fat croen teigar, dwi eisiau rowlio arno'n noeth. Nid bondage modd ymhetha, na stwffio gerbils fyny'n hun, ond chandeliers Ffrengig gwreiddiol a phaneli cywrain pîn. Dwi fel rhyw Susnas ddosbarth canol, canol oed o'r enw Joan, sy'n gwisgo fleece a chadw cathod ac yn tanysgrifio i House and Home. A dwi'n dallt mai gormes gwerin ydy seiliau pob un plas, a bod y sawl a'i hadeiladoedd yn landlordiaid creulon cas. Roedd y Fernals yn ddihirod ac yn byrfyts a lot gwaeth. Ond fuck me, dwi'm haws a gwadu, roedd gan y ffuckars ffocin chwaeth. Wrth grwydro'r cramdrwydd, dwi'n breuddwydio am gael byw mewn plasty mawr, a bod gen i fflyd o weision yn torri'r lawnt a sgubo'r llawr. Mae gen i Jacob Rees-Mogg mewnol, sy'n deisyfu'r bywyd hwn. Dwi isio nanni. Dwi isio ceffyl. A sythu'r tlodion efo gwn. Dwi isio bod yn dorri rhadlon. Dwi isio byw a bod mewn twyd. Dwi isio air y byd a'i berla man. Dwi isio'r bastards oll i gyd. Ac er ceisio byw yn gyfiawn fel Iesu Grist a'i estyn tain. Swn i'n cael siawns i fyw mewn plasty. Swn i'n gwerthu'n ffocin nain. A dwi'n caru'r caffi sy'n na'n bwysig, lle dwi'n talu dic pint am dwy sgon a ffoto leidi gre gan wybod bod y peth yn blygu con. A'r hen leidis bach sy'n gofyn, would you like to join the National Trust? A fi'n anatab yn gelwyddog, no, I, I'm really not that first. dwi wedi dechrau mynd yn desperate. Dwi'n treulio oriau ar y we yn gwglo decadent interiors ac yn sgrolio ffadwn i'n be. Dwi'n gwybod bod o'n salwch ac mod i'n fradwr i fy ach. Ond bloody hell, dwi'n caru plastau gogol neddus crand y crach. Ac pan ddaw y lockdown heibio, pan ddaw'r gofid mawr i ben, y peth cyntaf wna'i berig di mynd i blastu ar fy mhen. Diolch fawr iawn i chi.
Diolch yn fawr iawn, Griff. Yn bardd nesaf ni di Caryl Bryn. Daw Caryl yn wreiddiol o Borth Amlwch ac mae'n gweithio ar hyn o bryd fel cynhyrchydd a cynnwys creadigol ar gyfer Hansh, efo cwmni Antenna yma yn Rhe Cynarfon. Mae hi wedi bod yn performio yn y gorffennol hefo criw Cywion Cronogwen, a mae bellach yn aelod o'r tîm talwrn hefo'r enw rhyfedda hyd yma, sy'n ni'n dweud, sef y 6,000. Nes i ofyn ddi am esboniad ac o'n i'n defaru gofyn wedyn. Llynedd, um, cyhoeddodd Caryl i chyfrol gyntaf hefo cyhoeddiadau'r stamp. Hwn ydy'r llais tybad, ac mi gyhoeddodd Grynoddysg hefyd, hefo uh, hitha'n darllen ei cherddi hun arno fo. Mae wedi bod yn fardd y mis ar Radio Cymru cyn hyn. Mae wedi cymeriad ran yn her y can cerdd, ond yr her iddi hen yma oedd i canu ar y testyn drws. Felly, croeso i ti, Caryl. Lyfli, diolch yn fawr iawn Ifor. Yym ia dwi'n mynd i roi damcna'r llwyr ar gerdd yym Gruff rŵan yym ma' gynno fi wbath chydig bach yy llai joli. Yy cerdd 'di hon nesh i sgwennu ar ôl cerddad drw'r dre gan neud y fwya y dre sy ar Gaernarfon 'lly gan neud y fwya o'r yy un exercise unwaith y diwrnod. Felly dyma hi. Dre. Lleth yr hogia wrth yr Eagles er hegi'n rhuo lawr stryd llyn. Fi'n troi gwreichion sgyrsiau nos weithiau Sadwrn yn fflama a'n styrbio dau sy'n gafael yn ei gilydd wrth yr Alex yn dyn, dyn. Lle mae'r stympwyr sigarets yng nghefn Morgan Lloyd fi'n smocio cyn gariadon yn lludw a'i gadael mewn ashtrey ar fwrdd yn y cefn sydd i sigo. Lle mae'r merched ifanc fy'n marcet ôl a'i cwyno main yn gwagio swnt o'i sodla a'n cribo cwilydd o'i gwallt traed brain. A'r ddau gariad sy'n tu Glyndŵr fy'n syllu i lygad ei gilydd yn fyddar i'r holl stŵr sy'n crwydro'r strydoedd aflonydd. A'r rheini fel cysgodion tu allan i Prendeitch fy'n mwydro a'n sgwario yn llwgu am ffeit. A'r boi 'na fy'n sefyll yn rws y crawn yn meddwi ar sŵn gwag y gwynt a'n gweddio o daw'r nos yn gynt bob prynhawn, a'r rafins gwyll yn ei sgidio â goran, ciwio'n feddw i gael cop off yn copa, cyn gweiddi ar y weisters tu allan i'r Castle a baglu i dacsi i throi hi am adra. Lle mae'r codwyr canu fu'n gôr yn Black Boy, fu'n sgwrio sgyrsiau o gracian y byrdda, a'n meddwi ar farddoniaeth, a'n erfyn am un bach cyn i'r drws fy gwthcloi.

Diolch i ti, Caryl. Wel, yn bar nesaf ni di Carwyn Ecli. Pan oedd Carwyn yn y coleg yn Aberystwyth, mi nath o ennill ar, yn y Steddfod Genedlaethol, Eisteddfod Genedlaethol, nath o ennill yn y Steddfod Ryngolegol hefo cerdd i Donald Henderson. Uh, Donald Henderson, wrth gwrs, uh, gwyddonydd ddaru uh, cael gwarad o, o'r frech wen, a dwi'n siŵr bod ni gyd yn mawr o beithio geitho uh, wahoddiad yn fuan iawn i sgwennu uh, mawl tebyg i'r sawl fydd yn llwyddo i gael gwarad o Covid-19. Mae'r ffaith iddo fo ddewis testun ffeithiol o'r fath ddim yn syndod o stydiad bod uh, Carwyn uh, yn un o'r llinell hir o feirdd yma yng Nghymru, sydd hefyd yn newid y dirwyr o T. Gwyn Jones a T. Glenn Davies i Dylan Iorwerth. Ac mae'n gweithio ar hyn o bryd hefo um, byd ar bedwar ar ôl cael ei hyfforddi hefo'r BBEC. Gan bod hi'n wythnos steddfod yr yrd, dwi'n gobeithio fydd Carwyn ddim yn meindio i mi nodi iddo ddod yn ail deirgwaith o'r bron yng nghystadleuaeth uh, cadar yr urdd. Uh, wrth gwrs, gan ni'n gwybod eleni ydy wedi llwyddo i dorri'r patrwm, ond dyn ni'n dymuno'n dda iddo fo ar gyfer flwyddyn nesaf. Wel, mae Cerwyn yn gwybod be di ennill, wrth gwrs, gan bod e hefyd yn aelod o dîm uh, buddigol dros yr abar yn, yn nghystadleuaeth y talwr. Felly, gawn ni roi croeso uh, a bragdy i Carwyn rwan. Wel ia, diolch yn fawr i fawr yy oeddech chi'n sôn am fy nghyfnod i'n Aberystwyth i ddechrau fanna. A um, cerdd sgyn i yn seiliedig ar brofiad yn Aberystwyth, dweud gwir. Um, oeddwn i'n reit off o fynd i um, Spar 24, um, mae yna siop eraill, ond ia, Spar 24 ar ôl bod am noson allan yn Aberystwyth. Um, tan fi gael prof profiad reit annymunol na un noson lle um, nath na bwnsar gyhyddo fi o ddwy'n brechdan brechdan BLT oedd hi, yym, un noson yn Spar 24. Yym, felly dwi 'di digio wrth y siop a dwi 'di digio wrth y bownsar a dwi 'di dal y dug hefyd. Felly yym ia, cerdd yn ymateb i'r profiad hwnnw. Spar 24 a'r bore yn ceisio dringo dros y dre. Caer rad y cyrri hudol, neu mentrau'r ai sausage roll. Noddai hon bob noson ddu a mil deal yn dy wely. a gwres ddiogel y deli fin nos oedd fy hafan i. Hon oedd fy siop, fy mhopeth, fy noddfa i yn ddi feth, nes un noson o hasl. Wedi 'nghoffi efeng yl, ar adwy'r siop, fe'm stopwyd, rhyw foi a'i lond o farw flwyd.

Drannoeth, es i ben droni. Pwy dybiai hwn oeddwn i? Ai'r cnaf mileiniaf fy mlys, neu ai lwtr y letys? Bu'n lladrata tomatos, ffeigen, byd beicyn, heb os. Sbar oedd lle y bore bach i mi, ond na, ddim mwyach. Cant yn sbar, mae bowntar byr

Grig, wrth gwrs, wedi trafeilio dipyn, wedi studio yn Nottingham, mae wedi studio yn Abertawe, a Weriniaeth Siec, mae wedi treulio cyfnodau yn byw yn Sbaen ac yn yr Unol Daleithiau, ac wrth gwrs, uh, o Unol Daleithiau mae hanner ei theulu hi yn hanu. Roedd ei chyfrol gyntaf hi, ar ddisperod yn myfyrio ar lawer o'r profiadau gath hi yn byw yn y llefydd hynny. Uh, ond mae'n gweithio ar hyn o bryd ar uh, gyfrol newydd. Wel, mae'n gweithio hyn o bryd uh, yn olygydd ar, yn cael y teitl yn iawn, Welsh Plural, sef cyfrol uh, ar y cyd hefo Iestyn Tain, Darren Chetty a Hanan Isa. Um, cyfrol o 20 o ysgrifa gan wahanol awduron fydd yn cynrychioli uh, gwahanol fersiynau ar beth i fod yn, yn Gymro neu Gymraes heddiw, gwahanol fersiynau ar beth sy'n bosib dan y label hunaniaeth Gymreig. Uh, tai hynny ddim yn ddigon, mae e hefyd yn gweithio ar um, hitho, wrth gwrs, yn un o sylfaenwyr cylchgrawn y stamp a mi'n gweithio ar brosiect arall. Uh, deud y drefn pan nad oes trefn, bod deigerdd 20-20, a mae hwnna yn cael ei

Sut maen nhw'n gweithio amdana ni? Yym, mae'n gerdd am falle rywun yn chwarae efo dy ben di chydig bach. Yym a ia, ti'm angen mwy o ragymadrodd na hynny dwi'n meddwl. Yym y teitl ydi Drws. Mae hi'n deud mod i'n well drws na ffrâm, felly dwi'n gwneud yr hyn mae drws yn gwneud ac agor ei gwadd i mewn yn betrus i dynnu cot a sgidiau wrth y mat. ac mae hi'n gofyn am gael gweld y llestri gorau. Yn camol y platiau glas a'r cathod China ac yn gofyn am gael gweld fy ngemwaith tlysa yn llithro'i llaw dros fy modrwya. Mae hi'n tynnu bys drwy lwch y llofftydd, yn agor fy nghypyrddau ac yn mesur hyd y lloriau a dwi'n gofyn iddi adael. Ond mae hi'n chwilio'n fy nroriau, mae hi'n tynnu'r lluniau oddi ar y waliau, mae hi'n symud y cadeiriau ac yn agor y ffenestri i gyd. Ac mae hi'n deud mod i'n well drws na ffrâm. Ond mae gen i fwlch yn fy nghanol a dwi'n dylla pry i gyd. Diolch.
Diolch yn fawr, Greg. Wel, ar gyfer ein heitem ola ni, uh, da ni'n troi at uh, Manon Awst a Iwan Rhys. Daw Iwan yn wreiddiol o Borth y Rhyd, ond mae wedi hen gartrefu yn Nhre Cynarfon, uh, lle mae'n gweithio fel cyfieithydd. Mae'n fardd adnabyddus, wrth gwrs, uh, yn aelod o dîm llwyddiannus dros yr abar, uh, ac yn ddiweddar ni fentrodd i faes rhyddiaeth uh, drwy gyhoeddi i nofel gyntaf uh, y bwrdd, a hwnnw yn agos iawn, uh, y nofel honno yn agos iawn at gipio ddedal ryddiaeth yn yr Eisteddfod flwyddyn dwytha. Uh, mae Manon hithau wedi hyfforddi fel pensaer cyn uh, troi at fyd celf ac mae'n gweithio ar hyn o bryd uh, yn hel gwaith ar gyfer arddangosfa uh, fydd i'w gynnal yn Oriel Brondanw cyn bod hir iawn gobeithio. Mae hefyd yn gweithio fel uh, cydlynydd uh, celf yng Nghanolfan Pontio ym Mangor. Oedd hi'n un o sylfaenwyr criw uh, Cywion Cranogwen ac mae'n aelod o dîm talwrn y ship sydd yn aros clywed i tynged uh, nos syl yn erbyn tîm y Gler. Wel, mae'r cyfnod um, diweddar yma wedi golygu uh, siomiant i sawl un ac hynny ar sawl lefel, ond dwi'n siŵr bod ni gyd yn cydymdeimlo efo Iwan a Manon oedd i fod i briodi uh, wythnos nesa, ond ni'n dymuno'n dda iawn iddyn nhw pryd bynnag y daw y diwrnod mawr. A felly, roeddwn i'n groeso uh, llwyfan rhithwyr a bragdy i Iwan a Manon.
Diolch yn fawr, Ifor. Ie, yeah, fel, fel o'ch chi'n dweud, oedden ni yn fod i briodi mewn, uh, wel, chydig dros wythnos, ond mae hwnnw wedi ohirio. A dyna mewn ffordd yw uh, testyn y gan heno. Um, er, yn y lockdown yma, yn sôn tu ôl i'r drws, um, falle bod hwn yn, yn, y cyfnod yma'n rhyw fath o troiol ryn ar be fydd bywyd priodasol i ni.

i Caryl, i Carwyn ac i Grug. A diolch hefyd i uh, Rhys, Osian a Llyr sydd wedi bod yn gweithio yn y cefndir i wneud uh, y cyflwyniad yma'n bosib. Uh, yn gobaith ni ydy cyflwyno swig sydyn arall o fracdir, o fracdir beirdd i'ch difyru chi unwaith eto yn weddol fuan manylion i ddilyn. Felly, tan hynny, Byddwch wych. Cadwch yn iach. A nos dawch.